Aý galarsyň dik getirdow. Müň dollara deňeç. Men şu zatlardan soň töhmet atýan bolsam Allajan ertire çykmaýyn. Ýöne men bulaň soňuna ýetýän Alla ýol bersela. Indi şu günküje şujagaz özüni aklajak bolup öň dogan öň özlerine girmäne deşik tapman ýören ýagdaýlaryny Biderek, ondanam beter, uglubljad etdiler. Uglubljad galanlar bar-a, ostanowkada ýatyp. Meň Stambully dostum ba, türkde hiç kimi tanamaýanlar bar-a. Ejesi haramlar, olar näme işledi? Bolýa, men özüm oňarypdyryn. Men özüm oňardym, meň dostam-a, tanyşlam-a. Hawa, men bulara geldim, myhman boldum, bardy bir hepde süýşürdim, ýene bir hepde myhman galdym. O myhman ýer tapmaýanlar bar-a, güjük! Nämäňe gürleýäň? Süýşürdim on dokuzyny, on dokuzy ýetdi. Nähili, barybereýinmi? Ýok, dogan, gaýrat ediň, özümiz aýdarys, bilediňizi iptal ediň. Tarp, ýöredimi on müň teläm, dokuz müň teläm? Hawa, biledim iptal etdim. Dokuz müň tele berip yzyna dokuz ýüz tele aldym. Siziň düşünjek diliňizde aýdamda-da, iki ýüz dollara bilet alyp, yzyna on dollar aldym. Bileti goýbolsun edenim üçin. Boldumy? Dowam. Geçdi ýene bir hepde. Ol aý geçdi, maý aýy geçdi. Iýun aýyň ikisine bardym. Alaniýa bardym. Biziň topar, hemme şu taýda kösenenler, kim görgüliler, bärde garaşyp işlänler bar, edenler bar. Garaz bir näme, tanşy bolan-a gününi gören, tanşy bolmadygam köçelerde ýatyp-turup, bulara jaň edýäňem eline alan-ak. Hemmesiniň dokazatelstwosy bar. Türkmenistandan gelenizde öňüňizden çykyp äkidýä. Türkmenistandan gelip jaň edýäler, hany öňümizden çykjak diýä welin, Ýüz dollar diýip taksi puluny aýdyp otyr. Ýüz dollar bermeseňiz çykybilemak diýip. Näme-ow, güjük? Güjük, seň diplomat diliňe bar-a! Çykaryp goýdum-ow men-ow, düşündiňmi? Sen beýdip medeniýet. Meň nämäm deňelmeýä, diňlemeýä, e, pedik! Nädip deňelsin-ow diliň-ow? Nädip deňelsin, medeniýetdil maşenik? Nädip sen ofitsialnyý Sakin-syran bolup, sen ýaly kondisioneriň aşagynda oturan ýog-ow. Kondisioneriň aşagynda oturan ýok. Adamlar it boldy, güjük boldy. Indi mundan bardyňmy? Bardyň. Otele girdiň. Otel diýilýäniňem ady otel. Otel ýok. Ejeň bäş ýyldyz otelmişin. Nämesi bäş ýyldyz? Bäş sanak bag bar şoňam düýbüne bäş sanak ýyldyz gelip siýipdir. Boldy diňe şonsy bäş ýyldyz. Başga bäş ýyldyz zady ýok. Esse elit, eý, utanç, haýa, hudaýyndan tapan. Iňmäkisi, ýaňam aýtdym, ow, ow, alty müň adamyň içinde. Indi ýaňkyň dowamyny aýtjak men, bolýa, eý, hemmede aklyňa sygan aga-ow, köşeşip bolanok indi, boldy indi, galdym men daňa çenli şu taýda. Bardyk, ýa byssymylla ikisine. Boldy, bir hepdeläp dynjyňyzy alyň, işe taýynlarys. Aýyň sekizine Iýun, maýdan soňky aýyň iýun bolýar. Iýun aýyň sekizine ofitsialny işe başladyk. Işe başladyk. Musurhanada. Hemmämizem bir lojman diýilýän ýerinem bir Allajan görsediňiz. Türkmenistanda, bagyşlaň welin, eýlede oturanlaram onýalak ýerde oturanok-da. Ýa gulluk edip ýörenden-ä. Ýatýan kazarmajygy zady on ýalakky däl. Ynanyň hemme zat bar mende, men hudaýly oglan. Men bular ýaly hudaýsyz däl. Men o akyllysyrap, kanun bilýänsirap, on ýaly däl men ýüregimi diňleýän, ýüregimem açýan, şoň üçinem şunça adam hemme mähriban halkym allanmasyn diýip edýän. Şoň üçinem men gollanýan, şoň üçinem diňlenýän. Bular ýalak maşeýnikde, oteliň ady Akwa Plaza. Öwrenip görüň, Aqua Plaza, Alanya Aqua Plaza, şo taýda bilmeseňiz, paçti bir gaçyp ugranlar-a kän, her kim çykyşyny alman gaçyp gidip oturanlar bar. Näçe sany türkmenimiz aglap börendir şo taýda. Gözüm bilen gördüm-ow, meýdançy süpürýän zat edýän gelinler aýlyk geçende aglaýan adam nirde gördüňiz? Aýlygy geçýär ýöne adam aglap otyr bu näme bi bu näme diýip. Sözleşmede otuz üç müň tl getirdik. Sagbolsun aýtdyň maňa rep okap berdiň. Men seň bara entek men saňa gaty gowy rep okap bererin. Ejeň tohum tijiňe diý satyp görkezerin men seň garaş. Olam şomy sözleşmede otuz üç müň geldik ýigrimi sekiz müň diýýär aýlygyň. Hawa, nähili biz otuz üç dik geldig-ä? Bäş müňüni sigorta diýilýän zada tutýamyş. Sigorta-da näme, düşünmeýänleň dykgatyna, saglyk strahowkaň. Bagyşlaň welin, ejeň biriniň gulagy iriňläp, ganap, gulagym eşdenak. Näme deýin men, beýtmäýiň, seretdirip beriň-dä, hany sigorta bar-a diýýä. Bannisa barýa welin, puluňy berseň-ä seret, bolmasa-da seň sigortaň näme, oýnan-a-gowy bize diýip goýberiler. Haram! Gutaran! Indi gitdi aýyň sekizine başladyk işläp. Menem aýyň, ine, şul aýyň on altysyna şo taýdan çykyk gaýtdym. Bular ýaly işde ejeňiz işlediň diýip-le, şo taýdan-da asker ücret. Indi serediň, geçen aýdan şul aýyň on altysyna çenli, geçen aýyň sekizinden şul aýyň on altysyna çenli näçe gün bolýar? Näçe aýlyk bolmaly? Mende hemme zady bar bank kartymyň dekondy barow ýigrimi bir müň tele geçirdilerow bigaýratlar ýigrimi bir müň tele näçe pula bolow dört ýüz dollarmy bäş ýüzedä ýetenak ganjyk indi olow o pul bilen okuwa girmeli indi seret men okuwymda gürledim medipoldan onoýn aldym Jaň edýän ganjyga. Ganjyk, näme geçirmeli diýen bolyn.
Biziň üstümiz bilen depozit tölegligiňiz müň dollar diýip gürläp oturan ublýuduk bir müň bäş ýüz dollar. Suraty bar mende. Bir müň bäş ýüz dollar. Ejeň çykaraýyn-da, ýaňja alyp goýdum-ow şo suraty dagy. Ejeňiz bular bara kançitalar bara ýalňyş sike basanyny boýun alasy gelen agow entägemo bular beýle oýny edip bilmerin öýtdüler doganjyklam duraýsanow kimem bolsaňow goşubilemak şumat ine men göni görkezýänow göni görkezýän göni göni ine Okaýaňyzmy şuny? Okaýaňyzmy? Depozit. Agam, buň bäş ýüzmi depozit? Agam, şony müň diýip düşünip ýördük welin, olam adam başyna müň ýarym ýatyrmalymy biz? Öý, ganjyk! Näme gürläp otyrsyň-ow? Indi diňle. Indi, ýigrimi bir müň tl. Ýigrimi bir müň tele alan adam, bäş ýüz dollaram däl, bar menem maşgalam bilen, iki adamyňkyny alaňda, müň bäş ýüz dollar çykýa, müň dollar çykanagow. Iki adamyňkyny alaňda, müň dollar çykanagow. Konçunny. Indi meni diňle. Indi meni diňle. Men o nädip işde işledim? Men iki ýyl işledim. Siz nämäň üstünde, näme işleýäniňizi, adam? Adamlaram bizem gowy gülýäsow. Öý, aglap otaýda entek içgin. Bu otuz sekiz günüň içinde bolan zatlar bar, olary aýtsam bulary tutup öldüresiňiz geler. Ýöne Allajan men edil on ýaly neme döretmäýin. Şeýle bir türkmenler, hä, geleýbärik, ine şulaň Lebaply Daşoguzlylar diýenleriniň men arkasynda durup gaýdan. Şolaň lboýynyň nomeryny beribilýän liçkama ýazsaňyz jaň edip sorap görüň. Näil oglandy şo, siz bilen özüni men Repow, siz kimow diýip alyp bardymy? Ýa şolaň göwnüne degilen ýerde, Ejeň geleberik, türkmenime degýäňmi diýip gezdimi? Näil soranymy sorabilýäňiz, mesele däl. Musur dökýäler. Kakyp dökýä welin, eliňi sok-da aşagyny gazow diýip oturanyny gördüm. Ine, erkekler şunýaly zatlar gördi. Üstüne yr saraýalar. Üstüne topulýalar, sen kimow, sen köpek, sen güjügow diýip. Menem öý sen kime diýýäňow, ganjyk, siziň özüňiz bizden çykanow diýip, näil zatlar geçirildi, bolýa o zatlary boş ber ertir wideoda bir zatlar goýaly. Indi hiç, dowamy. Gaýtdym, gaýtdym, polny, bular ýaly zatda ejeňizi işlediň diýdimdi. Geldim Istanbula, Hiç zat diýemaň. Geldim, aýaklam ýara, aýaklam, hemme zadym men-ow, bu zatlar-ow, ýalan söz, menden ýekeje ýalan sözem ýog-ow, ine, ine, pyrmoý görkezeýin. Ine, aýagyma serediň. Aýagymyň, men repa diýsem, aýagymy şeýtdirip gezerinmi? Men özüme men repow, men işlejek dälow diýsem men özüme şeýtdirerinmäý kançito. Men şeýtdirerinmi? Şeýdip geldim yzyma. Giden türkmenimede aglap men özüm üçin men özümi sokany bu maşeýnikler meni allany üçin däl. Maňa meňki pul meň pulum köýeni hiç. Men hudaýa hak alla tabşyrdym bulary. Meň pulum köýeni hiç. Aňyrda türkmenem aglaýa diýdim men. Geldim. Muňa diýdim, Ö, men şeýdip gaýtdym. Meň ýagdaýym bilýäňmi indi men köçede galmalymy, serdar? Ö, Allaň haky üçin maňa kömek edibilýäňmi? Sen edibilýäňmi meni indi okuwa ýerleşdiribilýäňmi diýýän welin, müň bäş ýüzlük okuwyňy müň edibilýän. Ö, sen ýigrimi müň tele aýlyk geçirdiler. Bir ýarym aý işläp, işledip, nädip men o puly okuwa ýetireýin? diýýän weli, men saňa dolžynmy diýär-ow. Eý, sen Hudaýdan bir gorkýaňmy-ow diýýänmi? Hä-hä-hä-hä-hä! edýär-ow. Siz kime yna, kim sizi özüne ynandyrjak bolup oturanyny bir düşünýäňizmi-ow? Men ömrüme şeýdip adamlaň öňüne çykan oglanmog. Bular prosta bunýal oýun edip biljegimi bilmedilerow meňle. Bulaňda işleýän kelle mende on. Muňa diýdim, Ö, men şeýdip gaýtdym. Meň ýagdaýymy bilýäňmi indi men köçede galmalymy Serdar? Ö, Allaň haky üçin maňa kömek edibilýäňmi? Sen edibilýäňmi indi, okuwa ýerleşdiribilýäňmi diýen welin, müň bäş ýüzlük okuwyňy müň edibilýän. Öw, sen, ýigrimi müň tele aýlyk geçirdiler, bir ýarym aý işle, işledip, nädip men o puly okuwa ýetireýin diýýäň welin, men saňa dolžynmy diýýär-ow. Öý, sen Hudaýdan bir gorkýaňm-ow diýýänmi? Hü-hü, hü-hü, hü-hü, Edýärow! Siz kime yna Kim sizi özüne ynandyrjak bolup oturanyny bir düşünýäňizmow? Men ömrüme şeýdip adamlaň öňüne çykan oglanmow? Bular prosta bunýal oýun edip biljegimi bilmedilerow meňle. Bulaňda işleýän kelle mende on esse işleýänini bilmediler-ow. Sen diňe gygyrýaň, sen näme adam şon ýaly günleri ýaşap, men üç gezek ýa sizi öldürerin, ýa meni öldürersiňiz diýen ýagdaýa, köçede galmaga näçe gezek duşdum-ow şulaň ýüzünden. Üç gezek Ýara ejeň meni öldürýän häzir, ýa-da meni öldürersiňiz diýen ýagdaýa. Üç gezek-ow! Meň iki çagam barow Türkmenistanow Konçito meň iki sany oglum durow Türkmenistanow men şolardan şolary ýadymdan çykaryp şo dereje ýa men öldürerin ýa siz meni öldürersiňiz diýip şo ýagdaýa adam nädip düşüp bilýärow bular welin bir zat diýýän welin başga zat diýen bolup sizi ahallap otyrow biz okuw biz okuw näme okuw Seň okuň gürrüň neden mamow şagal okuň gürrüň neden mamow seň sobaka sen iş diyip getirip adamlary şeýdip otyrsyň diyip otyr no güjük indi diňläň indi birje zadyny açyk düşündireýin adamlardan sözleşme diyip bir ýarym müň dollar pul alýamy bir ýarym müň dollar pul alýamy oda kimden Iki müň alýanlar haýsy? Iki müň iki ýüz ellä gelenler haýsy? Indi diňläň. Geldiňmi, dört aýam işlemeli. Alýan aýlygyňam bäş ýüz, alty ýüz dollar diýip alaýaly, beýgeldeňde. Indi seret, üç aý işläňde şulara beren puluňy ýapdyňmy? Dördülenji aýam özüňe galdymy? Boldy, şo dördülenji aýyň gutarýaram welin, kowup Türkmenistany ugradýarlar-ow. Onnoň yzyňa Türkmenistana barýan welin, Hany sen, oglum, dört aý işlediň-ä, näme gazandyň? diýä welin, Waý, bagyşlaň, men ejeň Serdar bar-a, esseýelit, esseýeliti işläp berdim. Men prosta Türkmenistanda mesdim, özüm äkidip, eşek edip, äkidip işledäý-dä meni, Serdar, meň ýagdaýym agyr diýip, men ofisyna bardym diýmeli bolýamy? Eý, güjük! Näme etmeli bolýa, aýdyň-da! Bir ýarym müň dollar berip, dört aýam bäş ýüz alty ýüz dollardan işlemeli. Üç aýyň seň beren puluňy ýapýar, dörülen jaýyňam gaýdyşyn iki ýüz elli dollara bilediňmi? Iki ýüz elli dollaram çagajyklaryňa süýji-köke alyp baryp. Oglum, hawa, dört aýlap sizi taşlap gitdim-la ýa, eje jan. Maşgalam siz dört aý taşlap gitdim. Näme üçin gitdiň oglum? Aý şu serdara işläp bereýin diýdimlaý, türkde kösenýämişin. Hawa, ýagdaýym agyr diýip, ýagdaýym agyr diýip gapymdan gelýämişin diýmelimi? Ondan kim kimiň gapysyndan ýagdaýym agyr diýip bardygy bolýar-ow. Ganjyk, namart! Men şu tak gelemde bar-a, şolaň şu güne goýjagyny bilen ýaly, Alla kömek eden ýaly, ýanym bilen men bir müň bäş ýüz dollar pul äkeldim-ow. Bir müň bäş ýüz dollar. Üç hepde şu taýda-da şolara garaşyp ýatamda, mundanam aňryk ýaňky iki ýüz dollar samolýoda biledim köýüp, soň ýene ýamaşgan awtobusa bilet alyp, şeýdip gidip, men müň iki ýüz dollarymy ekdim-ä. Hany oň kompensasiýasy? Öw, ejesi näbelli. Şu zatlaň hemmesiniňem daşynda-ow ynanýaňyzmy-ow, ynanýaňyzmy, düýn şu zatlar patlap, wideo ýarylyp ýöräp ugrady welin, eý, Allaň barlygyna ynanýaňyzmy-ow? Men seni pul berip aýyrdybam bilýän nik gürleýäler-ow. Ugraža dedýär maňa, men seni öldürdýän, ýitirdýän diýýär-ow. Sen öz getiren adamyň saňa garşy çykdy diýip şo zady diýip bolýamow. Ejeň erkek bolsa et diýdim, getir diýdim. Meni bular ýalakgyň ejeň pyçak uruşyna öldürmeýär-ow. Meň hak bar gursagymda, meň aňyrymda gürleýän sözlemde ýürek bar, hakykat bar-ow! Biliň-ow, biliň, biliň, şony diýmänem hiç zatça, bilen-ak şular! Alla şaýat ýokarymda! Seni aýyrdýan nik gürlän bolýarow. Güjük sen kimow meni aýyrdar ýalow. Aşgabatlylaň näme süýtgeşik. Men saňa görkezýän äne aşgabatly. Men ol o meselesi Daşoguz Lebap diýän meselesini bara ine Allabadyr ýokarymda men size açyk aýdaýyn. Daşoguz Lebap billa olar bir oba adamlary mysal sada adamlar. Şolary allaýaň sen, şolary şeýdýäň. Men saňa olar ýalak mysal obaň adamsy däl men Aşgabadyň adamsy, meni allap bilmersiň diýdim. Ýekeje diýen zadym. Ine şo sözümem alyp öwrüp görýäňmi nämä getirdi. Aş daşa guzdy Lebap pullar işlesin diýdi diýdi diýýär-ow. Ganjyk agzyň burnuň gyşarar-ow. Men daşoguz Lebap pullar bilen bile oturyp bir çöregi şeýdip döwüp. Çörek iýdim-ow, bu-da geçer, oglanlar, gaýrat edeliň, türkmendiris, agzybir bolalyň diýip, men şeýdip gezdim-ow, güjük! Bular bar-a, bilmeýän eken. Hiç hilet bilmeyan eken. Alla kessin. Öňem men özüme söz berilgi. Şulaň ofisini çaýhana öwürýänçäm menden sypma ýok bulara. Ýöne biliň ertek gün siziňem Gaýtjagyňyz bardyr, doganyňyz bardyr, gardaşyňyz bardyr, garyndaşyňyz bardyr-ow. Ägä boluň-ow, allanmaň-ow. Men diňe şoň üçin şu zatlary etdim-ow.